Jo, an do wiere mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play DayZ. Mir hu well scho laang net méi gespillt. Mir sinn am Moment niewe Kamishowo. Ech sinn, oh, dat do kann jo net sinn! Oh fuck! Kommt mir haut iergendwann enker zum Spille, gell? Dat, dat do ass Egal, net komm mir méiglech. ginn, komm mir ginn emol hei direkt zréck drop, nee? Ja, dann komm, da jee halt. Ech waart. Ech hunn en hei grad. Oh, dat ass net ze gleewen dat do, gell? Zack, sinn drop, komm. Da war ech da irgendwie gëscht du net bei Friends bei mir ugewise gell ich verstehe net so is mor um wee fir dran ah, wat de Bullshit gell eierlech si war schon so vu soviel Serveren äh, rausgangen an mein Mensch ass einfach um Kasch an den Hauptmenü gange sos fuck you gell fuck you da vergëtt mein PU net ugewise man Bass du um Server drop oder wat? Jo, jo, komm drop. Lo wäert ech rëm sûr eng Zäitstrof kréien. Wann ech lo eng Zäitstrof kréien, Alter, da ginn ech den, den Dean Rocket do, nee, ech sinn dran, ass gutt. Bon, komm, mer ginn direkt an d'Duerf zréck, an d'Policestatioun. Jo, komm. Mee start séier deng Folg, nee? Ma se ass am gaangen, ech hunn se lafe gelooss. Topert lo. Du hues se lafe gelooss, Abu? Bass du, bass du vläicht en domme Mënsch, jo? Jo? Ass dat esou, Jeff? Sou, majo, also ech hunn elo mol nach esou eng kleng Ëmfro. Ah jo, den Zombie Jeff mat deem mol futti ech geif awer. Jo, war scho meng Axt. Ech muss iergend e Projet fale loossen, well et mer e bëssen ze vill gëtt mat allem. An dir kënnt entscheeden, wann der wëllt, kënnt dir entscheeden, wéi en. Hei ass et, Hippchen. Erschéisst säi Chef, bréngt se ëm. Hie wëll meng Saachen a banne klauen. Sack mech net, gi wech do, Aarschlach, ech huel mer all ret Saachen a banne. Ma gitt se erleedegen, Chef, de Chef, eng Woff. Hei leien zwou Mousene, fir jiddereen eng. Hey guy, der hat two mousins, for everyone one. Wat mécht en? Sou, hien huet eng Mousen an ech hunn eng Mousen do.

Well, well hien, hie wëll irgendwie um mech hei. Hien ass scharf op mech, mengen ech. Ich mengen, der wëll, der wëll mech schuelen. Den, den, den ass... Also, wann Schein Möll sinn, wëll se so den Moment fir eng matzuelen, ne? Gëff en Tippchen, déi, ne? Ja, dann wart, ruf en mol erbei. Hey, wo, Guy! Wo ass der? Here's a Mosin for you. Wat leeft mat mir? Wat hunn ech hei un, Jeff? Dose Rucksack un. Hien ass grad gestuerwen. Nee iergendwéi hunn ech elo en Hiem ugedo. Komm mer lafe mol hei eraus. Mee do bannen se vläicht a Munitioun, ech weess et net. Jo da wat wat wat wat peinst du nach en Zombie wat? Ech ginn nach ronderëm e bësse looten hei mol. Iergendwéi hunn ech elo en T-Shirt ugedo an deen hänkt ënnert mir oder esou, keng Anung. Ah Basis, e Mousenkompensator hunn ech schonn. Sou. Freck nee. Crowbar. Freck nee. Ah elo geet mam Hiem. Hei du frecks net ne, du schléis mech hei grad d'hallef Bretsch man. Pass op, do sinn Zombie hannert der. Jo, schéiss, schéiss. Ech bludde grad rem. Hei läit e Bandana, hei läit, hei läit en Déngens, en Tournevis. Kanns mer deen huelen? Ech hunn nach 5 Munitioun, ech brauch Déngens. Ah, looss mech dach a Rou, du Kackvéi, Pütagel. Wars schon am Haus kucken, komm ran hei. Nee, mee ech brauch, ah ja, lo bludden ech och nach. Ech brauch eng Aaxt, gell, ech brauch onbedéngt eng Aaxt, dat ass dat absolut Wichtegst. Dass rekt voll an d'Maul, dass mer voll an d'Axt. Ech bandage mech séier. Jo. Ah, huel der, ech hunn der, schicks nach den T-Shirt of. Jo, do hues de Bandage un dovun. Da kann ech mer Bandage maachen. Bon, mëttlerweil, wéi der schonn d'lescht Kéier gesinn hutt, wéi mer elendeg verreckt sinn dohannen, hutt der gesinn, dass et en, en neien Zombie-Spawn-Déngens, Déngens gemaach hunn. An deen ass net esou, mir waren net esou erfreet doriwwer, vue que dass den Zombien carrément nodeems een se erleedegt huet, direkt niewent engem nei spawnen. Hei wann een doten mech elo rëm sacke kënnt, gell? An jo. Äh, hei uewen ass en Typche, gell? Oder bass du hei uewen? Ech sinn hei ënnen an de Garagen. Hey guy. Oh mäi Gott, wéi gesinn ech aus? Ech sinn den, den, de Red Skull sinn ech. Dat och eng Mou sinn, gell?

Vläicht hunn se déi jo mëttlerweil gefixt. Putain, déi schmieren ze warm. Oh, d'Sar schéisst schonn hei uewen, den Idiot. Mat se nidder. Huet se eng M4? Se hat eng eng Mosin och. Lol, ech eng Mosin mat Munitioun hei uewe leien. Hu ech en erschoss? Jop, en ass weg. Wou ass en dann? Läit hei uewen. Wou? Wou hei uewen? Ma uewen, komm op den Déngen hei, op den Daach vum. Ah, hinne läit nach eng Läich. Policestatioun. Ah, hinne läit eng blo Läich.

Nee, nee, en huet awer, schonn awer am, jo, dat ass en AVNX Revolver. Deen do tauschen mer mol aus. Déi Rags hun mer och mat, déi kann een mëttlerweil gudd gebrauchen. Déi Béier kënnt Loft. och mat. Kriss eng Béier mat, jo. Den Revolver Charger hun ech och mat. Can of Tactical Bacon. Magazin hun mer och mol mat. Sou. Ehm, wëlls du d'M4 mat, oder? Huel du se mat, nee. Ech hun en zwar aluecht, mee huel du se mat. Jo, mee et ass blöd, mir hu keng Munitioun dofir. Déi fënnt een zwar meeschtens an deenen. An den Polizeistatiounen lo mëttlerweil. Ma jo, da war de Schleen of. Ech huelen seng am Féier op de Réck, wann dat nach iwwerhaapt geet. Ah dach, dat geet nach. Maja, a komm, dann ech wollt soen, dann zi mer mol weider. Nee, gi mer emol nach bëssen duerch d'Stad kucken. Ass d'Haus scho ganz duerchsicht, dat heite? Dat hie war hei dran, jo. Jo, mee, ah wat, hei ass eng, hei ass eng Nout. Hei ass eng Pipsi nach, ech ginn trotzdem léiwer nach de Sichne, vläicht hunn eppes iwwersinn. Hei an deene Räim leie meeschtens ëmmer Waffen, mee d'Sau loungen zwou Mousen dobanne, gell? Leck mer een an een, dat hunn ech sonner net erlieft. Ech mengen déi Policestatioun, déi brénge mol erëm méi gereegelte Laf heiranner. Ah, wann ech schossen, ass hei nach eppes dobannen. Yes! E P. Jesus, ech hunn e P-Uskope fonnt, am Pristine. Gutt, ech hunn och ee, mee bei mir geet se iergendwéi net.

Elo doe déi do un. Ah, waart, ech muss dat sich niederleen. Wo muss gucken, dass mer elo mal wegkommen. Ja. An ech brauch eng Axt. Unbedingt. Ech wees net, ob ech die M4 soll halen, well wann ech bis eng Axt hun, da brauch ech wirklich d'Axt. Die muss ech dann huelen. Ja. Mit dem 4 ass am Fong och bis Schëld fir wäsch ze geien. Ech gesinn zwar cool so eisg Moment. Da schleef den. Ja do ass Landfänger kom mir lafen mo weider. So Ma ja, huet sech jo vill geännert wie man gesinn man Mënsche gesät och ech hun Mënsch se se cool se aus gell dem roude Bandana do. Ku mal gin fënner an der Kaffee kucken a ma ons Richtung Elektro. Wo wahrscheinlech wäerten direkt ëmgenitt ginn. Ah, et kënnt eppes drénken als éischt. Ah, ech si schonn hydrated, ok, dann ass gutt. Ech wéilt awer den Tippchen mol nosi wat dat ass. Jo, wat den Tippchen hei ansi mam Zombie. Soll kucken, dass en eens gëtt. Jo, ech hëllefen him nëmme, ech hunn him aner gehollef, deen war ze domm fir mer Merci ze soen. Ah, Béises, Béises. Hu mer e coole grénge Beanie hei fonnt, dee gefält mer scho besser wéi dee rouden Bandana.

Ech gesi aus wéi dee Tourist, gell? Du bass du. Am wéinsten ech kee sou Kannerrucksak wéi s du. Mee d'Sa geséit vu wäitem déck militäresch aus, gell? Stick Witschka, ech kann am Fong och uewen iwwert No BS spillen. Peter do den ass och net nerven de den do ja. Oh Chef sëss net esou aggressiv jo wann ech gin. Jo oh den anere wollt ech hëllefen se wollt mech bal ëmleeë gell. Jo mee du hues se duerno ëmgeleet. Ma jo mee awer. Peter firwat hunn ech déi M4 matgeholl wann s de wéinst Munitioun dofir gehat hätt wär cool gewiescht. A waart ech muss hei dem Lucie säin zréck schreiwen. So. An da man mer op déi epesch Rees hei Richtung Elektro. Dat wäert lo richteg sauer do gi gell, mat all deenen Zombien déi wou respawnen gell putain. All deenen Spiller déi lo wäerten do sinn. All deenen Spiller déi lo wäerten do sinn. Haf deng Maul ok. Oh mee Jeff, Jeff wann ech glift also nee Jeff. Oh Tom, ech gi mer vläit en Zant bäileeën, anstatt hei dësem ze spacken. Da, da waart, ech rapp mer séier nach ee raus, da kann ech e bäileeën. Mee ech kann net méi séier lafen, da ech déi blöd Mousin do na, déi blöd M4 do nach mathuelen. Weess de wat, ech ginn elo ewech geil, ech hu kee Bock op déi. Ah nee, wat ass, wann ech zu Elektro eng fannen? Lass, huele mer mat, huele mer mat. Wéilt s du se net mat eigentlech, du Spacko?

Du ass eng Sau gell! Dat ass awer elo iergend esou, wann der een deen ee wou nokuckt dat nach net gesinn huet. Oh Mischa. Jo dann dann ass dat ebe esou, da weess en dat elo. Oh entschëllegt Chef, wann ech géif. Ee Fehler zu eisem Server. Oh Peter, da kanns de sécher sinn, dass eent an Elektro ass, 100 pro. Mir erschéissen se alles, si gudder Dinge. Boah dat Gelaafs hei gell. Mee et komme keng Autoen am Ufank, dat ass jo dat Schlëmmst. Et komme Vëloen, et kommen, wat soten se, Motorrieder oder Scooteren an et komme Quatten. A villäicht e klengen Auto, villäicht. Wéi, ech hunn Fotoe gesi vun Autoen. Dat war e Virschlo, mä dat war dee komeschen, wou ech du gesinn hat, do déi, wou se gezeechent haten. Jo, déi esou op waren. Jo, mee dat sinn net déi, déi wou erakommen. Dat ware Virschléi. Ah, déi si sollen, si sollen déi rammen. Chef, du muss och liese, gell? Du kanns net nëmmen e Bild kucken an da soen, ah, dat do geschitt elo. Dach. Oh, Chef, bitte. Ech si ganz zouversichtlech, dass dat Mee ech muss awer soen, säit dem leschten Update leeft dat Ganzt richteg gutt. Also, ech ka mech net beschwéieren, also, also. Escher Zombie, déi lafen awer richteg schlecht. Mat dem neie Programm, fannen ech, leeft dat Ganzt och nach zimmlech cool. Hoffe mol, dass d'Qualitéit och gutt ass, déi wou rauskënnt. Mee wéi gesot, ech muss nach mol kucken, ech muss iergendeppes fale loosse, gell. Entweder, all zwee Stéck sti fest, entweder Wasteland oder South Park, gell, well et hëlt wierklech ze vill Zäit fo Zäite fort, verstees de, verstees de duel? Ah jo. Keng Ahnung, esou Saachen, esou DayZ, dat wëll ech einfach net opginn, well DayZ einfach gäil ass. Mécht einfach déck Spaass dei ze spillen. Och wann elo mol bis en wann elo mol endlech endlech d'Updates rauskommen elo lues a lues dass mol endlech viru geet. An dann elo komme schonn d'Zombien. Huet d'Pad mol Hues eng d'Angscht Axt? aus. Nee ech hunn Ah. d'M4 am Réck. Huel déi fir ze schloen, nee? Ech hunn d'Machete am Fong mee wann ech déi auspaken da loossen ech meng Waff falen. Haut ass verfreckt. Sou ass rem nei respawned geil kuck. Putain wéi krass geil elo dat Krass. bescht Beispill gesinn. Bon Jeff du huels nach jo he? Jo. Lass se kommen. Jo se leeft dir elo no. Oh. Mat dem Scheiß kanns net. Komm zréck bei mech gelaf, komm bei mech gelaf. Ech sinn ze lues fir mat der Scheiß Déngen hei. Ech sag krut, Was? Basis. Ja. Ech gleich kucken einfach an die Hal kucken, do fanne mer vläicht e Rucksack fir dech nach.

Hu muss mer kucken op mer där vläicht. Mir musse se ewech op Elektro, well de Server ass nei gestart. Ma jo. Fir mol e bëssen erëm Saachen ze kréien a probéieren net ze stierwen. Nee, d'Devise mëttlerweil ass guer keng méi traue, gell, well Dir hutt jo gesi virdrun, ne? Du hëllefs de Leit, dat eenzegt wat déi maachen ass dech erëm wëllt ëmboxen, gell? Oder erschéissen, Ech well s hinnen eng Waffe gebueden hues. Ech fannen et einfach mega schäiss, gell? Wa pass op. Waart mol bis dass, waart mol bis dass méi Zombie kommen.

Bon, ok, komm mer gi mol op d'Knéi erof an dann probéier ons mol hanne laanscht bei d'Schoul ze schläichen. Wou ass d'Policestatioun lo hei an deem Duerf? Äh, direkt hei vir. Also mir hunn e puer Ziler. Wat eisen Zombie hannert eis hat. Mir hunn zwee Ziler, nee, mir hunn e puer Ziler, Schoul, Spidol, déi zwou Pompjeesstatiounen an d'Flickegebai. I'm extremely hungry, ja da friess déi Tomati wei ass. Eat, sou, iess mol einfach eng réi Tomate a léiss se am Gewier fale, gell. Ech hunn 9 Kugele fir an d'Mösen, also wann ech treffen, dann muss ech treffen, he. Sou, waart, ech muss hei, ech iess lo eppes éier mer an déi Stad do raginn, well, well ech iessen hei nach déi canned peaches. Ah, ech hunn nach hei dobäi. Oh, ech meng, do ass schonn e Spiller, gell? Jo, ech gesi se och. Ech gesinn och schon een. Oh los Zombien deen Huele. 100 Zombie gell. Sinn der zwee, sinn der zwee, sinn der zwee. Hunn se Waffen? Nee ech menge si hu just äh nee just eng Aaxt an Oh eng Aaxt, den ja anere cool. blutt schon. Seb ech den bréngt den een gär ëm gell. Do schéisst een. Pass op, pass op, deen ass dout. Dat ass en neien do dee geschoss huet grad. Mä wat ech ginn a fir an d'Hecken. Bleif an den Hecken, wat. Putain, die, die, die, die, die SKS sieht so dämlich aus, wenn du an der Hand hast. Oh, Peter, mit dem Geruckels, da kannst du nicht spielen, gell? Der ruckelt ja aber noch mehr wie sonst, gell? So, ich gesehen dafür die zwei. Sind zu mehr, sind zu mehr, sind zu mehr, sind zu mehr. Boah, so auf die Scheiße mit dem Gewehr. Jo, am Fong schon, he. Ok, an lass. Mir ginn se vun der Säit huele komm mat. Huet e fir Gewier? Ech meng net eng am 4, mee net vill Munitioun fir dran. Mir awer geschoss do mat. Do ass en. Ech hunn ze akut mengen ech. Pass op hannert ass en Zombie. Jo, Metz erwäch wann s de wëlls.

Jo, ech hu mol de Rucksack mat eriwwer. Ah, ech muss mech wahrscheinlech enker decke, gell? Ah, waart, ech huelen nach säi Brëll hei. Meng säi Rucksack hei man. Do kënnt Zombie. Pass op, dat ass d'Hipsch mat enger Aaxt. Eng Aaxt, jo. Mat se fäerdeg, mat se. Waart, ech huelen, ech huelen d'Waff eraus. Nee, zou! Bleift stoen, en Idiot, gell? Äh, äh. Dach, dach, mee huet mech getraff, den Iesel. Wou ass de? Hei hannert mer nach ëmmer. Nee, Peter, huel net d'Täscheluut eraus.

Hä? Jo, ech sinn bësse gro. Waart, ech muss lo nach alles astellen, gell? Esou. Ech brauch nach ëmmer, ech brauch nach ëmmer en Déngens, gell? Esou. Ah, en Déngens, jo. Ok, also ech si prett. Jo, waart, ech huelen mir se eppes eraus z'iessen hei. Esou, ech géing soen, fir d'Spannung e bëssen opzehalen, maache mer hei eng kleng Paus an da gesi mer ons direkt erëm hei bei DayZ. Ciao a merci fir d'Nokucken!